Mae yna ddwy ffordd o edrych arni, wch chi, dan ni'n chwarae y ddau dîm mwyaf sefydlog, sef Werddon a'r Alban, o ran, wch chi, yr un un hyfforddwyr, a chwaraewyr ac yn y blaen. Um, felly, mi ddylan bod ni'n gwybod beth sy'n yn gwynebu ni. Um, a erbyn bod ni'n gwynebu Ffrancwyr a'r uh, Sais, mi ddylan ni'n gwybod dwi'n bach fwy amdanyn nhw hefyd. Siomedig. o ran y gweilch. Oedd hi mor agos yn y grŵp, a dangos faint mor ch'o, ffracsiynau sy ynddi ar y lefel yma. Ie, pethau bach yn cyfryw i chi, a o'n i'n meddwl bod y gweilch wedi wneud yn wyrthiol oddi cartra. Um, wch chi, yn y, yn y gemau agos na wedi gweithio'n galed i gael y, y pwyntiau bonus ag yn y blaen. Um, ond yn anffodus, wch chi, ddim digon da yn erbyn cael wisg, ond maen nhw yn dîm a domen nhw hunan, Ych chi, maen nhw'n dîm anodd iawn i ennill. Ie, ddim wedi colli tymor yma, dwi'n credu. Felly, y, y dreigiau, yr unig ranbarth o Gymru, drwodd yn Ewrop, a taith i Gaerloyw yn yr wyth ola iddyn nhw. Ni'n clywed Gwyn Jones yn sôn bod e'n poeni am y bwlch rhyngddyn nhw a rhai o glybiau'r Aviva. Faint o, faint o her fydd iddyn nhw yn rownd yr wyth ola, felly? Bydd, fydd yn dipyn o her. Wych chi, um, erbyn mae amheuaeth y ffordd mae'r gêm, uh, mae'n gweddi teg at gryfderau, uh, y ffordd mae'r gêm yn cael ei chwarae yn yr efifa. Wych chi, um, gyrru llinellau, uh, cadw'r bel yn den, mynd trwy'r sgram ac yn y blaen, ond dwi'n teimlo os gall y Driga, wych chi, gosod sylfaen, yna mae gen i'n obaith, wych chi, maen nhw wedi bod yn hynod an anlwcus dros cyfnod y Nadolig, uh, enwedig yn, yn, yn erbyn uh, y gleision, uh, a'r gweil chi, beidio cael rhywun bach mwy, felly, um, wych chi, maen nhw ar i fyny um, o ran uh, safon i chwarae, felly, um, wych chi, gobeithio gallen nhw troi pethau gwmpas. Chi'n sôn am y gleisio, maen nhw ar i fyny hefyd, ond boes bach, chi'n sgorio dros 70 o bwyntiau, a chi ddim yn mynd drwodd yn Ewrop. Fe gollio nhw gartre yn efo'n Harlequins yn gynnar yn y grŵp yma, ond er bod nhw allan, maen nhw'n edrych fel tîm gwahanol Dyddiau, a fyddech chi'n cytuno 'da hynny? O na, bendant. Talu pris am dechreuad siomedig. Wych chi um, chwarae yn erbyn tîm Calvisano, llawn o chwaraewyr uh, rhan amser, felly anodd pwysau mesur yn, yn erbyn y, y gwrthwynebwyr yna, ond mae yna gormod o, o chwaraewyr da, o safon da, y misg garfan uh, y gleision, wych chi. Um, Oeddech chi'n gwybod bod nhw'n mynd i droi pethau uh, o gwmpas, felly um, pob clod iddyn nhw. Wych chi, Danny Wilson wedi, wedi, wedi stamp yn farod ar y garfan, a Dwi siŵr gan nhw diweddglo cry iawn i'r tymor. Beth am y Scarlets felly? Mae'n siŵr bod chi fod yn gwylio nhw yn ofalus iawn, colli pob gêm yn Ewrop. Bydden nhw ddim wedi mwynhau y profiad yna, ond o chi'n siarad yn gynharach, maen nhw'n amlwg yn targedu pethau eraill tymor yma. Ydy, um, maen nhw wedi wneud yn amlwg bod nhw ddim yn... Does am diddordeb o ran uh, Ewrop. Maen nhw'n canolbwyntio um, ar y gyngrair. Nid yn siŵr bod nhw ar y brig ar gyfer Ewrop tymor nesaf, pryd maen nhw'n croesawu ambell i chwaraewyr profiadol yn dod nôl i'r garfan, ac efallai bod chi'n targedu Ewrop tymor nesaf. Ie, mae'n mynd i fod yn ddifyr yna tymor nesaf, yn bendant. Mae'r cefnogwyr a phawb yn gyffrous yn barod, dwi'n credu. Ydy, ond wch chi, yn hir dymor, dyna di'r cynllun dwi'n siŵr. Yn fyr dymor, wch chi, mae yna dipyn bach o boen. Mae'r cefnogwyr yn mynd trwy ar hyn o bryd, ond wch chi, unwaith eto, os gawn nhw troi pethau gwmpas a canolbwyntio ar y gynghrair ac ar llwyddiant, wel, wch chi, gobeithio bod o'n bod o'n gweithio. Robin, allwn ni edrych yn ôl gyntaf, mae bron i dri mis wedi bod nawr ers Cwpan y Byd, tipyn o gystadleuaeth chwarae teg, Cymru allan o'r grŵp, mor agos yn erbyn Awstralia a De Affrica. Beth yw teimlad y, y tîm hyfforddi tua tri mis yn ddiweddarach? Teimlad o rhwystredigaeth i ddweud gwir. Um, Wch chi, pan ydych chi yn rhan o gwpyn y byd, a ydych chi mewn rhyw fybl, felly ydych chi'n ymwybodol o, o beth yw'r teimladau gan y blaen. Felly, um, wch chi ar y bus y bore wedyn, ar y ffordd nôl, oedd pob yn teimlo bod yna ddipyn bach mwy gallwn ni wedi wneud. Um, felly, deimlodd y rhwystredigaeth a um, wch chi, siom Ond um, ers hynny, mae pob yn wedi bod yn, yn mateb yn, yn bositif o ran chi pa mor dda oedden ni wedi wneud ac yn y blaen. gan ystyried yr anafiadau, ond um, di hwnna'n cyfri, wch chi, mae eisiau ni uh, anelu a, a gobeithio am pethau gwell. Oedd hi mor agos ar adegau. Um, Cymru, ydy amddiffyn gorau ar gystadleuaeth. Tri cais yn unig yn cael ei ildio. Mae'n siŵr mae sgorio oedd y broblem yn ymwedig erbyn Australia. Sawl gwaith chi wedi gwylio'r cyfnod na yn erbyn Australia pan maen nhw lawr i 13 a meddwl beth os? Ie, yeah, gyn lle'r y posib. Dwi'n meddwl bod yn amlwg i bob chi, a oedd y chyfreiwyr yn, yn amlwg yn siomedig, ond um, Na, os da ni byth yn y sefyllfa yna eto, um, swn i'n swn i'n licio meddwl gallu gwneud uh, pethau dipyn, dipyn gwell. Uh, mae hyfforddwr newydd Ffrainc, Guy Noves, yn uh, edrych mlaen yn fawr at y chwe gwlad. Mae fe'n credu bod yna rhyw oes newydd o, o rygbi agored, dim jyst Ffrainc, yn gyffredinol ar fin gwawrio, ar ôl beth welodd e yng Nghwpan y Byd. Uh, chi'n cytuno da'r Ffrancwyr? Dwi'm yn siŵr wych chi. Fel blaenwr. Mae'n rhaid chi edrych, dwi'n meddwl bod y ffeinal y gwpan y byd, um, y ffeinal gorau sydd wedi bod erioed. Um, chi, oedd i eitha agored, ond na dipyn o rygbi'n cael ei chwarae ag yn y blaen. Um, ond o ran y chwe gwlad, um, dwi'n meddwl bod y diwrnod ola y chwe gwlad tymor dwytha, yeah. pob yn gofio pob yn, yn trio i gorau, cael gymaint o geisiau a, a phosib. Felly, dwi'n meddwl hwnna'n bach yn, yn one-off, ond um, Ar hyn o bryd, sgarmesi, gyrru llinellau, gyrru bel yn dân, dyna ar hyn o bryd sydd i mi yn edrych fel bod sydd yn llwyddiannus a sydd yn ennill gemau. A dwi'm yn gweld hynna yn newid Werddon, maen nhw'n cicio'r bel cryn dipyn a mae hwnna'n agwedd mawr pwysig o'r gêm felly um, Ar hyn o bryd, dwi ddim yn cytuno. Na. Mr Novez. Dyna ni. Dyna ni. Dyna ni. Fi ddim yn cytuno da'r Ffrancwyr fe'n gawn ni weld sy'n eithi o ran y chwe gwlad. Um, Robin, fe mor bwysig yw'r dilyniant na o ran Cymru? Mae'n glefyd i disgrifio Cymru fel a byword of continuity. Nid just y chwaraewyr, y tîm y fforddi hefyd, pawb yn gyfarwydd. Fan helpu hwnna wrth i chi ymgynnull fori. O, mae'n dipyn o help i ni. Um, chi, sgydyn ni'n gymaint amser i, i, uh, i baratoi ar gyfer y gem gyntaf. Newid gweld y gweil chwyd i chwarae heddiw, felly mae chi fydd fori a dim mawrth fydden nhw'n gwneud dim byd gyda ni, felly bydd yna dipyn bach dros wythnos cyn bod ni'n gwynebu i werddon, felly mae'r cysondeb yna uh, o'n plaid ni, lle mae hynna'n y cwestiwn. Um, y peth arall ydy hefyd, da chi'n edrych ar yr oedran a, a profil y garfan, Um, ar wahân i, i gwbl o brops, um, oedd gweddi, fydd y gweddill yna ymhen pedair brynedd, uh, sef ar, ar gyfer cwpan y byd uh, sydd yn Japan. Yw hwnna'n neud i'n anodd o ran chwaraewyr ifanc sy'n trial torri trwyddo falle, falle achos chi'n trial dewis carfan ond hefyd cadw'r balans lle bod boes ifanc Trentog yn gweld bod gobeith yn nhw dorri mewn i'r garfan. Mae'n siŵr bod cadw'r balans yna'n anodd iawn. Ydy, wych chi, Um, mae o'n rhywbeth sydd yn... Mae rhai i chi gael y gystadleuaeth yna. Um, felly mae'r chwaraewyr ifanc, maen nhw'n gofod gweithio cryn dipyn mwy caled i, i gael eu cyfle. Felly, um, mae hynna, dwi'n meddwl, yn beth positif. Um, a mae'r chwaraewyr yma sydd hefo profiad, uh, maen nhw'n cael cyfle o'n i rhannu'r profiad yna. Um, chi rwy'n fel Rob Evans, sydd hefo Paul James ac Ethan Jenkins, wel, lle gorau iddo fo ddysgu o ran Wel chi lefel rhyngwladol a a gofynion a sud gallu o wella'i gêm felly yym wel chi ma' chwarae'r y rôl fel mentor yy yn ogystal â perfformio ar y diwrnod yym ry'n ni'n gofyn i ddau neu dri wneud hynna yn ystod y y pencampwriaeth yma. O'n ni'n gweld enghraifft Rhys Patchell fan yna fel un chwaraewr ifanc sy'n cael cyfnod rhwystredig o bosib a Rhys Priestlands yn y garfan. Yw e'n un o'r enghreifftiau falle le amhosib cadw pawb yn hapus. Mae'n rhaid bod hwnna'n rhan fawr o, o gwaith chi a'r tîm hyfforddi hefyd. O, mae Rhys yn chwarae, chwaraewr addawol a, a mi geith Rhys y gyfle. Um, Sim dwywaith amdan hynny. Um, ond wedi deud hynny, mae'r garfan da ni wedi ddewis. Mae yn fwy na yn draddodiadol da ni wedi ddewis. Wechyd, mae'n 37. Um, a yn hanesyddol, da ni ddim wedi cario gymaint o, o chwaraewyr a hynny, ond um, wechyd, dydy pob ddim yn holliach yn y garfan eto, felly uh, dyna'r rheswm. A hefyd, Da ni isio cael dipyn bach o'r dwyster na mewn i'n ymarferion ni cyn bod ni'n gwynebu y gwyddelod. Felly, um, wech chi, di drws pethau'r gau, fel mae Tom James, um, mae o'n cael ei gyfle. Felly, os mwyn ni'n chwarae'n dda, um, wech chi, mae'r mae cyfle yna. Dim pawb sy'n hollach chi'n gweud, mae'n eich dipyn gwell nag oedd i'n nghwpan y byd. Oedd hi'n rhyfeddol, Solana, fod yn digwydd. o ran Cymru yng Nghwpan y Byd. Chi bach yn apusach o ran uh, faint mor uh, ffit yw'r chwaraewyr cyn y gystadleuaeth yma? Wel, dwi'n gwybod mae Rob Howley a Neil Jenkins yn uh, dipyn apusach o ran uh, chi, yr olwyr sydd, sydd ar gael, felly... Um, na, chi, oedd, yr, oedd Gwpan Byd yn esiampl o, o ddangos beth mae'r chwaraewyr ifanc yn gallu wneud uh, pan nhw'n cael cyfle. A wedyn, um, Ie, yeah, gobeithio. Um, Fy ni'n dîm eitha, dîm yn bach mwy sefydlog drwy bencampwriaeth. Ie, yeah, a chi'n gweld chreuwyr fel Sam Warburton, y, y rhai yn chwarae am y tro cyntaf penwthnos yma, ers rhai wythnosau. Fe mor bwysig yw i bod nhw'n cael well, game time, fel maen nhw'n gweud, cyn dod i garfan Cymru. Ie, yeah, mae eisiau edrych ar pob chwaraewr uh, yn, un, unigol wych chi a tydi sa rwy'n fel Sam Warburton, dyma angen lot o, o game time cyn bod o'n cyrraedd ei ora fel chwaraewr. Um, mae'n dibynnu ar pa safle, dwi'n siŵr, mae'r ma chwaraewyr mae'n chwarae hefyd, ond um, chi, mae Sam yn unigryw o ran hynny. Um, chi, ar ôl chwarae uh, y gêm nos Wener, dwi'n meddwl bod nhw'n barod amdani um, oherwydd y safonau uchel mae'n gosod ei hun fel chwaraewr. Uh, a felly, da ni'n poeni amdano hynny. Lle mae Mr Warburton yn y cwestiwn? Yeah. Ond dipyn o fwy. Ydy, ydy, mae dipyn o fwy, ydy. Yn y cwestiwn cyntaf sydd gyda fi i ti yw uh, Gito Roberts yn gofyn, be yw dy chafbwynt di fel hyfforddwr blaenwyr Cymru hyd yn hyn? Uh, 2013, gem yn mynd Lloegr, yn Stadiwm y Millennium. Mor syml o hynny, haw. Mor syml o hynny, sy'n meddwl lot amdano. Digon teg. Am da fi gwestiwn cloi ti, Fi'n tyfu barf ar hyn o bryd ar gyfer y luthen. Fi'n fi gwybod mae barf dy ti, ti'n cael un ysblynyddau. Sut i ti'n ymdopi gyda'r cosi a cysgu nos neb yn clustog? Mae fe'n brifo ar hyn o bryd. Digyn. Gwych, allai'm credu bod ni'n cael sgwrs am, am farf fan hyn ar y clwb. Na, droi nôl at rygbi yn gyflym, ti'n credu. A defyr clywed am yr hyfforddwyr newydd, Ffrainc, ar enwedig Lloegr, gyda Eddie Jones. Fe newch chi o'r newidiadau allan i ddisgwyl, enwedig oddi wrth uh, Lloegr? Ie, yeah, wel, mae Eddie Jones yn, wech chi, mae wedi gweithio efo Japan, wedi bod yna ers blynyddoedd. Um, a, wech chi, maen nhw'n wahanol yn, yn, uh, yn y ffordd maen nhw'n uh, trefnu pethau. Um, wech chi, mae'r diwrnodiau'n hir, dwi'n gwybod, maen nhw'n codi am 6 o gloch yn y bore, tan 5 o gloch yn y nos ac yn y blaen. A os mae'n golygu wneud hynna efo chwaraewyr Lloegr, yna y peth pwysig iddo fod nhw'n llwyddiannus ydy bod nhw'n cael y llwyddiant yna reit o'r cychwyn, neu Um, dwi'n meddwl fydd ambell i chwaraewr yn, yn dechrau chi, codi llais a, a deud pa mor uh, anhapus ydyn nhw. Felly, um, bydd hi'n ddiddorol iawn, ond mae Eddie Jones, mae'n hynod o brofodol. Um, mae'n ei graff iawn, felly um, a mae'n licio chwarae, chi, mae'n licio chwarae cryn dipyn i ffwrdd o'r, or, or, um, or mewnwr. Felly, A mae'r mewnwyr cry iawn gen Lloegr um, i symud y blaenwyr yma o gwmpas y cae, felly um, na, fi'n ddiddorol iawn gweld. Edrych mlaen i weld beth ddaw. Os eisiau rhoi pwysau yno chi, ond mae'r ddau gamp lawn diwetha o ran Cymru wedi digwydd yn dilyn blwyddyn Cwpan y Byd. Byddai'n braf cael un bach arall flwyddyn yma. Bydd, uh, da ni'n ymwybodol o'r ystadeg yna, felly um, na, da ni'n gwybod, um, da, da ni'n gwybod beth sy'n o'n blaen ni, felly do'n i'n bell iawn ohoni uh, tymor dwytha, uh, felly um, fel dwi'n dweud, mae eisiau defnyddio'r profiad sydd ym mis y garfan. Mae'r chwaraewyr yna, uh, mae'r cysondeb yna, um, ac o ran y hyfforddwyr hefyd, felly, um, wych chi, er gymaint mae, mae pob yn, yn licio newid ambell i beth, um, mae diffyg amser ag yn y blaen yn golygu, mae rhaid bod ni'n yn ofalus iawn be ydyn ni'n geisio newid ac yn y blaen, felly cael y cydbwysedd yna o beth sy'n newydd a, a beth sydd uh, yn gweithio i ni cael hwnna'n iawn. Fi'n clywed na lot o Sean Roberts mae'n trafod y tîm pel drod cyn lleied o amser maen nhw'n cael dar chwaraewyr. Felly, yw'r ffaith bod chi wedi bod gyda'ch gilydd am gyfnod hir, cwpl o fisoedd nôl yng Nghwpan y Byd, mae rai bod hwnna'n help mawr i chi hefyd. Ydy, a da ni wedi elwa o hynny. Um, chi, yn y gorffennol, chi sôn amdan um, ennill y gamp lawn syth ar ôl y Cwpan y Byd, felly um, Dyna di'r nod eto. A, a wch chi, dyna'r neges fyddwn ni'n reid i'r chwaraewyr pan maen nhw'n ymgynnull fori am y tro cyntaf. Um, chwilio am cwpl o happy pills uh, i'r chwaraewyr. Um, a, wch chi, mae rhaid bod ni'n anwyliadwrus a edrych ar ôl nhw, wch chi, a da ni'n rhannu yn ei, yn ei siom nhw fel, uh, fel chwaraewyr dros y rhan bartha. Um, ond, wch chi, mae rhaid ni ddod dros yn ein eitha sydyn. A efallai bod uh, wch chi cyfle i ddod a gwisgo Cris Coch a, a rygbi rhwngwladol yn, yn dod yr amser iawn i, i rhei'r chwaraewyr yna. A dwi'n eisiau goffa chi, mae bron yn ddegawd ys chi ymuno â tîm y fforddi Cymru. Chi dal yn llawn cyffro yng nghyfnod fel hyn? Ydw, yn bendant. Um, wch chi, dwi'n dwi, dwi mewn lle, wch chi, lle mae, mae pob y fforddwr yn, yn breuddwydio o fod. Felly, um, wech chi, dwi'n ymwybodol iawn o, o'r fraint dwi'n gael o, o fod yn y sefyllfa yma. Ond hefyd, dwi'n gweithio hefo criw arbennig o chwaraewyr uh, sydd wedi bod yn hynod o lwyddiannus. Um, wech chi'n eitha diweddar, felly um, dwi wedi bod yn, yn, yn y man iawn yn amser iawn. Na, yn bendant. Edrych mlaen yn fawr at y gystadleuaeth, fel i'n sôn, Robin. A cyn i chi fynd, ni wedi cael lluniau exclusif tu fewn i Camp Ymarfer Cymru. Cwpl o ddulliau ymarfer newydd sbon yn mynd i ymddangos fori. Drychwch ar y lluniau yma. Be di'r enw? Swy'n gwybod. Robin McBride. Lo- Robin McBride, o lle Robin? Porth. Robin McBride a Derfel Gilford sydd yn cynrychioli nhw, a Siôn Roberts ac Edward Stephen sydd yn cynrychioli Llangefni. Wps, i lawr â nhw. Llanfair Pwll a'r borth dipyn bach ar y blaen ar hyn o bryd. Mae Robin McBride yn fama, deunaw oed, yn cario'r sgitl. Gwych, Shara Bang, 89, gwych. Atgof- a pawb yn dangos y Cymro cryfa trwy amser. Mae yna rwy'n wedi bod yn bwys- yn brysur iawn dros y Nadolig yn chwilio amdan hwnna. Bydd bois Cymru ddim yn neud na fory. Na fe, na fe. Mae wedi bod yn dipyn o daith o fod gyda fanweb ar ben y polion telegraff na, Robin. Ydy, dipyn o daith. Um, ond o, dwi, dwi, um, dwi wedi bod yn y lle gorau, dwi'n meddwl.